A lun ciaziah kha ṭhawnghhrang ah khan NUG cozah nih social media hmangin mipi sinah thawngthanhnak an hun tuah i cu an chimmi tampi lengluang cungah cun pakhat te hika hin vun chim ṭhan loin ka um khawh lomi a um i cu te cu a tawinak tein ka rak chim ṭhan tuah lai. NUG nih an chimmi cu a luancia August thla zarh khatnak le zarh hnihnak chung te lawngah khan Kawl ralkap CDM a tuahmi hi minung sawmnga lengka in phan ti si. A cheu cu CDM tuah dingah an chungkhua khau tein a rak Tlizaammi zong kha an um i a cheukhat cu raltuknak sakhan in an hriamnam he siliam tuah dingah a rak zaammi zong kha an um ve hna ti si. I an dihlak fon ah pengtlang state dang vialte uh, he an dihlak fon ah siliam a tuahmi hi minung sawm nga leng kai an phan ti si. Cucu ziah hnih chung ti lawng ah mu. I Ziakhat ziahhnih chungah Kawlrah ralkap lawngte CDM a tuahmi sawm nga lengka in phan timi hi a tlawm hrimhrim lomi si, a tam ngaingaimi si. Cucaah ruangah cun hihi zeiruangah dah Naici khua hrawnghrang ah hin CDM a tuahmi hi hi tluk luammam hin an hun karh hnga, an hun tam hnga ti hi hal lo awk a ṭha lomi a si. I cu kong he pehtlai in CDM tuah a duhmi pawl biatak tein a bawmchan tawntu Kuzeya timi pa nih media sinah hitihin a chim. Atulio hi ralkap a chuakmi pawl le a thimi pawl kha an tam tuk cang caah ralbawi pawl, Kawl ralkap general pawl kha an thin a phang cang i cuca ruangah cun tli kho hna hlah seh tiin National registration card kha an ID card kha smart card ah thlenpiak an timh hna ti si. Smart card ah an thlenpiak hna si ahcun tlik an duh tikah tlik zam an duh tikah plik checkgate heti bantuk ralkap checkgate heti bantuk an phanh tikah cu smart card te cu scan an tuah lai i cucu an vun zoh lai i mi zei bantuk dah a si timi kha fiang tein an theih khawh hna lai. i cucun an tlaih khawh hna lai caah khakha smart card hman hnu ah cun tlikzam duh zongah CDM tuah zong duh zongah zeiti hmanh in a fawi ti lomi khi si cucaah ruangah cun atu lio ah biatak tein cu smart card cu tuah a si hlan ah a lungfim deuhmi pawl cu biatak tein tlikzam an i timhnak ruang hi a si tiah Kuzeya nih cun media sinah a chim cucu hmaan ngai dawh a si. E cu lawng si loin nizan mai hrawnghrang ah biatak tein social media a larmi cu non-CDM pawl paohpaoh kha sayamah an si ah zeidang zung riantuan pawl an si ah non-CDM paohpaoh kha Kaw ralkap nih training pek i cun meithal pek i a herhnak paoh ah ralkap bantukin hman an timh hna timi kha a leng ngaingai i cucu a si khomi si tulio ah Kawl ralkap pawl kha Sihtan ah hmunzakip ah an kal tikah minung an i daih ti lo caah biatak tein atu hi mi an herh cuahmah lio si. Ca ruangah cun CDM a tuah lomi pawl kha biatak tein hman an timh hna ti kha a hmaan khomi si. Cu ruangah cun Laitlang lei zongah siseh, kadang kadang lei zongah a ummi Stadium atu tiang a tuah lomi kha cu biatak tein kan ruah i kan ruah citmat i cu bantukin ralkap nih duh zong duh lo zongah ralkap ṭuanter bantukin an ti khawh hlan ahhin stadium ah tuah khawh a luh khawh cio hi i zuam ah a ṭha ti kha hika ahhin vun chim chin ka duhmi si. Cu vial cu sisehlaw tuni cu hmailei ah kan rak chim ṭhan ti lai nuamhnak tampi ka ngei.